anoti ko ko ko ane shangu dzinorira vakati mba mba mba vane zvinhu zvavo fisa vakarizunza zunza iwe icho Ii, haa officer musadaro hamutombondipawo kana attention apa ndikutoita effort yese yekuimba iyi haa vomana Ah, ndasuwa mafaro ini zvekutodaro Eh, ndikasa- ndikasatamba kudai ndonzwa nyama dzangu dzese kwenda kudzimba ah joy inodiwa guys ah, sanikayo matambiro awaiita pastage kutanga une spring kumusana pakutoda mashoko absorba ka ngai paya kuroadshow kwamaititi haa ah, paya takasipakwa paya hmm. ndokunonzi kufara kwatakaita musi uyawa ah, manje mari yakatopinda yakapera kare togaya zvangu enda kwanyamukapa kumusha unosakura kanotogarira hangu makudo ah. let us be positive team hakuna mupurisa anopererwa kana kushaya plan munozviziva vanhu kuti isusu hatipererwe covid ari ipi nai guys handisi kumuona ah, pana fide nemeso meso hana waya mutaura zita rako chete hamari ah, anotobuda mufana yeye mati totoiwana genga
hafanikaona ah, kukorera kwaukaita kauko haa ndaona tadya mari newe asi washainira fide jackpot yedu haa vedu vesiyanai nafide hai ndakutomudzira tsitsi veduve makutofunga zvekutongonditengesa ka musadaro gang chimusiyaiwo fide haa
maitiro ari kuita aya unenge wakutomuda umufana uyu aikaka nayo fidhi zvauchapera nekujima apa wagara ukawondoroka kudhara zvako kutangika mukono ketsambara futi
ofisa jatuel moyasoziva imi kuti ofisa vadhafu ndoparere moyo wangu so ah, saka kudya simbi ndokune iwe chingoudza bhebhi kuti unorida kwete uswera uchingoita zvekujima jima imwe ofisa nyararai mavanidya mari yangu zvikaramba paya ndandanyasoita move on but eh, pandaona futi nezuro eh, ndamga kudhonza magetsi futi ah. ana fidhi haasoshingira handisisina mhari pari nezvingake eli glow yakashanda baba first ye plan yanga ndoda kuita mhasuru dzekuti dhafela ndoita kufamba ndakabereka haa asanzi mameseji auchapindurika ivi ah, saka zvikutoshanda ka hafide fide
ha fide bhebhi ratotituma nemeseji yako shamwari bhebhi ratoti rokufila rafu ha fide anomboda kubhaiza mwana anokuda uyo kudiwa chaiko ndakazokahwina haa mwari makandinzwa maofisa udzai simbi yangu kuti eh, nditori more than ready Ah, love yandoda kuvapa officer moto chayo moto
but fide pane one condition mm, bhebhi rekuti kubva zvawachinja ganda unenge wakuita zvemamwe mabhebhi you must prove kuti unomuda kwete kumutambisa Iyo problem yako unozonakirwa nemafresh womboita hit and run. Ah, swadaro mungu. Furuwa furuwa
furuwa furuwa we mwana we ndibate ruoko kana ndiri oh, wako. Oh.
Avo Fidhe unotoimba zvekudaro ndandisingazive kani kuti unogona kuimba kudaro.
Nyaya yandiri kuona apa chikule ndeyekuti bhebhi rako rinodiwa nevanhu hobho zvokuti iwe ukaenda out naro unogona kungohwapurirwa. Wakutoda tight security unoziva vanhu vanogara vakangokuchengetedza chengetedza so kuti unoita yese yaunoita pasina anopindira. Isusu tiripo hedu but haa program yedu iri tight unongozwa nguva yechristmas mapurisa tenge tiri busy otherwise dai takubatsira fide. Ah, musadaro officer. Sacrifice for your boy, man. Ah, kuuya tinouya asi on one condition. Mm, will cover macost ese wozongoisa imwe yekuti endawo pamusoro. Waiziva? Mm. Ndo deal chete riripo. Varume hamunete kundidya here imimi? Chete mukwasha mukoko hauperi kumorwa. ndakutokanda mari paecocash so maus then matickets ekushow kwamc praise ka ya yeah. wagwan rasta how are things Ah, nhasi things agwana hanti ah, fite fite chikule kule madii ah, bo rasta wagwan parisei padeni ah, padenas bo wangu wadii zvako iwewe Haa rasta ukaona gudo ratotama hobi ziva kuti mubvunzo wabva kure. Haa ndroda help chibaba. Haa usatye rasta vari panapa vanokusota eni zheti rasta ndeve mazheti. Rasta pane bhebhi randiri kubhilivhisa ndatosota matickets chibaba ekushow Ndirikungoda vhiri chete rinotora baby. Haa wagona wauya pano. Ini tori nevhiri chibaba. Haa ndokusota usatye ndokusota vhiri riripo. Shuwa here rasta? Ndara ndimi ma true rasta imimi. Haa rasta never lie baba. Haa nobody can eh, stop reggae baba. Makanyanya anobuda here madhiri mangwana mdara? Haa shaa anytime is tea time zvatoita so unoya early dudas chibaba mangwana vhiri bho vhiri ndotokuburitsira usatye
ndau yakakumazheta aya haa magona mauya mdara fide vhiri riri redi chitotorai vhiri mdara vakomana ndini here ndakufamba neidzi ko makii rasta haa dhondo ari nemakii apa adi makii mdara vhidhi apa kwete iyoyo vhidhi ndeyablaz iyoyo vakabva joza vhiri rangu riri paseri pacho apo tarisa paseri apo Ah, fidhi wakufendera panapa ko haufa sha bike ipowo mbiri sha ah, usadaro fidhi mukuwana wana madzamu wako mese muri two ah.
ee mdara ndiri kudawo ka service yenyu paroad apa ndine abnormal load yandiri kupinda nayo paroad
Ah, fidze ndiwe hakuna officer mtumba. Bwira sei? Ndokuenda kushow officer handei tese. Haa rasta ndozvawakundiita wakundirova sabotage ka rasta. Ko baby wona ndiri kutura short cut wani. Haa after wo tori improper fractions. Haa ini ndoda kutuma slay mazi kai manje vana rasta itype inokupai vana yokusiyai. Haa asi officer ndidzorereka maticket angu.